Nomi Nomi cu Bethlehem khua ummi si. Sihmanhsehlaw Bethlehem ah mangṭam a tlung i mop ram ah rawl a umnak hmun ah kan pem lai tiah an pem. An va kal le cuka ramdang ah cun a pasal nih a thihtak. Tlawmpal ah a fapa le pahnih nih nupi an ṭhit i cu an nupi le hna cu fa roh ta manh lo tein an thihtak hna. Kha mi ramdang ah pawcawmnak ruah ah mangṭam luat ding in an kal i an pem. Mangṭam in an luat na tein mangṭamnak in a fak deuhmi ngaihchiatnak thih lonak a va ton ṭhan. vawlei a si ti hi zeitik hmanh ah philh hlah nihin ni ah na harsatnak hi bawipa nih luatnak an pek lai i a dang harsatnak nih hin an hngah ko ti hi philh hlah a dotdok tein bawipa nih zumtu nun hi lam a hruai vawlei a si caah vawlei harsatnak he hin nai ṭhen lai lo mangṭam in a luat na tein mangṭamnak in a fak deuhmi zuntuarnak ngaihchiatnak a va pal ṭhan cu tikah cun Nomi nih a nun a kha tuk in ai ruah cang Pathian aan kha lawhmi nu ah ai ruat. Pathian ka cungah ai lawmh lo caah Bawipa ka cungah ai lawmh lo caah a aan kha a ka toihmi ka si ka nun hi a kha tuk cang nomi ti awkah kai tlak ti lo nomi ka ti ti hlah u mara tiah hong ka au cang u Mara ti a sullam cu a khami tinak a si. Cucaah cun Nomi cu thluachuahnak tampi he khat tein ka kal. Sihmahsehlaw ka kir lei ahcun Pathian aan kha ruangah ka nun cu a kha i taklawng in zeihmanh neimi nei loin kutro in ka kir cang nomi ti awkah kawh awk ai tlak ti lo mara a khami nu tiah hong ka au cang u ti sihmahsehlaw cu a kha tukmi nu nomi cu ruth tu nih cun fek te nai tlaih hallelujah fek te nih nai tlaih Zeicah? Ruth nih fiang tuk in a hngalhmi cu hi minu hi cikhat a nun rocar in a nun hi kha hmanhsehlaw a chunglei nunnak taktak ah hin Pathian nung nih a umpi ko ti a hngalh caah a si. Cu Pathian cu a thlah siang lo. Cucu Ruth nih a zulh peng. Va kir ko cang a ti zong ka kir lai lo. Na Pathian cu ka Pathian si lai i na miphun cu ka miphun an si lai te. Zeicahdah Ruth nih cun cut tluk in cun a khami nu amah hmanh nih nukha ka si cang hi Nomi tiah kawh kai tlak ti lo hi Mara tiah hong ka au cang u tiah Amah le amah man kha kha tuk i ai ruah cangmi kha fek tuk in Ruth nih thla a siang lo na tlaih. Nomi nih cun harsatnak, sunghnak, zatlaknak, ngaihchiatnak, zuntuarnak, zeihmanh neih ti lomi dirhmun a phak bu hmanh ah khan Bawipa nih a aan kha a ka lawhmi ka si ti a ruah pah bu hmanh ah khan Pathian kha a thlah bal lo. Bawipa min thangṭhat seh. Pathian a thlah bal lo. A ṭah pa bu in Bawipa ai tlaih peng. Zu na tuar pa bu in Bawipa ai tlaih peng. Harnak a ton pa bu zongah Bawipa ai tlaih peng caah cu Pathian ai tlaihmi nih cun tei khawhnak ṭhawnnak a pekmi nun kha Ruth nih cun a thlah siam ti lomi cu si. Hallelujah. Ruth nih a duh tuk. Harnak kan ton bu zongah harnak nih tei khawh lo nun a kan petu cu hi minu chungah hin a um ti kha hngalh ca a si. Nih nia na re a theih lio ah an in kaltak lio ah a hohmanh na kamah mi an um lo lio ah na ngaih a chiat tuk lio i zun tuar la lileng in na um lio zongah bawipa kha fek te ne tlaih peng ko Bawipa kha thlah hlah. Pathian cu thangṭhat ko. Amah rian cu ṭuan ko. Amah cu fek tein i tlaih ko. Mi nih an khan u, an khapa, Pathian ka bia ti ṭung, thluachuah co lo khi Pathian nih dan a tat khi a nun ah pakhat khat sila si ko la khi hngalh lo te in a chung lei te in zeidak rak si ko la khi mi nih purhdah mi zong tampi na si ko lai nangmah le nangmah zong pathian nih hlawtmi pathian nih dantapmi pathian aan kha hlawmi nu hlawmi pa ka si tiah nai ruah caan le nangmah le nangmah zong na nun naa khat tuk caan a um caan um ko lai sihmahsehlaw cu lio caan zongah cun bawipa kha fek te ne tlaih ko cu nai tlaihmi pathian nih cun na rawhnak ding tak tak kha in siang loin amah nih an ven lai hallelujah cucu pei nomi nih nun ah rut nih a hmuh cu hi tluk in miphun dang ram ah holhthiam lonak ah miphun dang ram ah va le fale nih ai bochan mi hna nih pakhat hnu pakhat in an kaltak i an thihtak bu ah hi tluk in harnak nih a tei khawh lomi le harnak nih a lonh khawh lomi nun hi khoika khin dah a si hnga ma cu a hrampi cu pei nomi nun ah khan a monu rut nih a hmuh cu Cucacun pei cu Pathian cu harnak caan ah inkhawhnak a petu hi Pathian a si ti kha hmuh caah hi na Pathian hi ka Pathian si ve lai. Na miphun hi ka miphun an si ve lai. Kan hlaw lai lo. Kir awk a ka fial hlah tiah ti cu ai tlaih chih. Bawipa nih Israel cu a mi hna cu a len ṭhan hna ti a hngalh tikah Nomi cu a kir ṭhan. Ruth nih a zulh. Ka miphun hna, dawtmi hna, a hmun, a hma a biapi lo. A biapimi cu Bawipa nih lenmi si tu hi a biapimi si. Bawipa nih palmi, Bawipa nih lenmi, Bawipa nih mithmai van hoih hnawhmi simi paoh nunnak ahcun thluachuahnak a um ko. Bawipa min thangṭhat ko seh. Cu tikah, e Nomi kha si lo hlah maw. Nomi kha si ko lo hme maw mikhi. A rak kir ṭhan cang khi an van tiah khan. Nomi ti ko awk ai tlak ti lo e. Mara ka ti cang ulo. Sihmanh se lo, khua am van sa, in le lo an nei ti lo. lo an nei ti lo lo thuampiaktu lo rian ṭuanpiaktu an nei ti lo mi ne nu zul tein mi lo ah mi famua suat tein rut nih cun ai thawh ciahmah mi famua te a va sua ciahmah a fel tuk ning cu bawzah lo kha a va phan cuka bawzah lo ah a hruaitu kha pathian a si Zumhtlakmi hna kephau hi neyahman luhman he a tonter i a hruaitu hi kan Pathian Thiang Thlarau si. Cuka bozah lo cu a va phan. A va phan i lo neitu lo rian ṭuan kha hal na. Nan lo te hen nan hnung tem famua suatnak nawl hong ka pe u ti na. Sua ko an ti. zingka ten a sua i chun ah khin chun cu ei caan ah khin lo neitu pa boza kha rak phan cu ahcun a lang khin e bawipa nih thluachuahnak an pe hna seh a van ti hna le pathian a ṭih mi hna le pathian a biatu taktak nih cun biakinn lawngah thluachuah an i pe lo Biakinn lawngah Pathian an thangṭhat lo. Lo rianṭuannak hmun zongah Bawipa nih thluachuahnak in pe seh an ti le lo rianṭuan ah mi kong lawng an ceih lo. Bawipa tu an thangṭhat. Khat le khat Pathian bia in a biak an i chawmh ton. Nang zong Bawipa nih thluachuahnak in pe ve seh an hei ti. Cu ahcun a mit a hei hoi i minu te famu a suat cuahmah mi kha hmuh tikah khi minu khi mi zeidah si tiah hal hna i aw Nomi i a fapa i a roh takmi mop minu kha si ko hma cu zingka ten a ra le nan lo te hem famua hong ka suat te rua kan ti le zau hman zingka ten a sua lengmang le atu tiang khi voi khat hman ai din lo unte Voikhat hmanh ai din lo. Ninniam u mi hnudung tein mi nih an ka hmu lo tiah na ruah zongah fel tein Pathian kha i tlaih ko. Bawipa nih an chiahnak zawn te khan cengiahmah tein ṭuan ko. Bawipa nih nangmah rian ṭuannak ngia thlaitu ding cahin a vaami a chiah peng hna. a lo rianṭuantu bawzah hmuhsaktu cu Jesuh Khrist cu a lo rianṭuantu hna kha vanmi hna hmuhsaktu cu ninniah bawipa lo hma i rian na ṭuannak hi mi mi hnuzul te zong si ko lai an in theihpiak lomi zong si ko lai sihmahsehla zumhtlak tein ṭuan ko zumhtlak tein ṭuan ko din lo tein ṭuan ko makha pawl kha daw an hmuh cu lo neitu pa sin an report cang cu din lo bakin a ṭuan peng an ti cu ninnia zumtu hna kan rian ṭuannak kan cawlcanghnak vialte hi lo ah siseh innchung tang ah siseh khoika hmun hmanh ah siseh kan cawlcanghnak vialte hi vanmi hna nih an kan mitthlir peng vanmi hna nih an kan zoh peng pathian hmai ah khin vanmi hna hi report pek ah an kal peng job angan pakhat chungah khan vanmi hna kha report pek ah an kal i cu ahcun setan zong kha kal ve cu Pathian nih Satan nang khoi kan dah na rat vawlei khua zakip vawlei kili kai chawva na kan kara ti cu makha kha mi zeidah um van mi hna kha pathian sin i vawlei mi hna an cawl caknak ripo pek awk a dawh nan dir cu cucacun na cawl caknak kan cawl caknak hi mi nih an kan hmuh an kan hmuh lo si lo pathian van mi nih a kan mit thlir peng a kan hmuh peng Amah nih khin Pathian sinah khin report a kan pekpiak zungzal. Mi nih an in hmuhpiak lo zongah fel tein ṭuan ko. Din lo tein ṭuan ko. Mi nih soisel awk an in neih pah bu zongah mi nih an in ti hram khawhnak a khin i khim maw an in ti khawhnak um zongah ngol hlah zumtlak tein ṭuan peng ko. a rian na ṭuanpiakmi cu Bawipa si. Hallelujah! Cu na ṭuannak cu report pek caan a phak tikah report an pek ve te lai i ma cucu an theihpiak caan phan ve te lai. Bozah nih cun minu cu a kawh. Ka fanu ra tuah. Na thinphang hlah. Hi lo hi zeitik hmanh ah chuah tak hlah ti. Hi lohma hi chuahtak hlah. Mi lo dang ah va kal hlah. Hika lo te hin sua peng ko. Hika te hin sua peng. Tlangval pawl hi ralring ka pek cang hna te. An in tongh tham sualnak hnga lo. An in non nok sualnak hnga lo. Ralring ka pek cang hna. Tlangval pawl nih an thanmi ti kha rak i hrawm ve ngaknu hna i an hrai chungah khan na changreu kha rak hnim ve law an hrai hi rak i hrawm ka dang ah thinlung perpuak kan um hlah hi lo te he chuah tak hlah law hi lo te ṭuan ko te Lungthin taktak in ruahchannak Nomi sinin fapa a hrin ṭhan te la le va ka neih ṭhan te la ti ruahchan buin Nomi kha a tlaihmi si lo. Nomi ah ruahchannak pakhat hmanh um ti lo. Fa in hrinpiak hmanh ning law na hngak kho ti la lo. Cucah cun ka cah ruahchannak na cah ruahchannak an pe kho ka si ti lo kir ko a ti hmanh ah khan Nomi sinin va ṭha ka hmuh te la ti ruahchannak pakhat hmanh nei loin Nomi a dawtnak le a tlaihchannak nih a zulmi si. Cu a dawtnak le a tlaihchannak lungthin in zumh awk a tlaknak lungthin kha Bawipa nih a hngalh caah amah nomi chungin ai ruahchan bal lomi ai ruahchan ngam lomi nomi sinin hmuhla hmanh ning law nomi ai tlaihchannak le nomi a zulhnak hmangin bawipa nih neya hmanah a phakter neya hmanah a hruai Cuka lo neitu pa nih zeidah a tuahpiak? Lo hma a pek i cu lawng a si loin tlangval pawl nih an tawnghtham lonak hnga ding caah a huhphenh rih. Nin nih zumhtlak tein kar na hlan a si ahcun na ṭihmi ral chungin le ṭih awk i na hngalh lomi ral chung zongin na hngalh lo ka ran bawipa nih an ven lai. Protection ai tel peng. Zumhtlakmi hna nun ahcun Bawipa huhphenhnak ai tel peng. A huhphenh kha. An in tonghthamnak hnga lo ral in ka pek hna ti kha. Cun na rawl i ṭamter hlah. Ngaknu hna hrai chung ah hin na changkhat hnim ve law ei ve ti kha. culong a si lo duhdimnak rawlṭamnak chungin tihalnak chungin a kan hupphengtu kan rawl a ṭam caan ah kan herhmi ti le rawl pek ding in a kan zohkhenhtu hi Pathian a si. Cu a kha tukmi Nomi cu thlah lo tein Ruth nih ai tlaih caah a donghnak ahcun lo neitu Bozah he Bawipa nih nu le va a siter hna i Bozah he an van i ṭhit in fa a hrin i Cu fapa nih cun Obed nih fa a hrin i Jesse, Jesse nih fa a hrin i David, David hrinsor chungin Messiah Jesuh Khrih a chuak. Bawipa min thang ṭhas ko seh. Nin nih a fek tein Bawipa hi a tlaih hmanh. nu le hna pa le hna mi nih an in hmuh ah hmuh lo ah lo rian na ṭuan pah ah sehzung rian na ṭuan pah ah innchung tang ah fek tein bawipa hi zumhtlak tein a rian ṭuan law amah cu thangṭhat law amah cu bia law amah cu thlah lo tein na nun a rocar tuk i Mi duh lomi, mi zohchukmi dirhmun na phak lio zongah Bawipa kha i tlaih ko law. Na zumhtlaknak kha Bawipa nih a hngalh lai i na nun nuamh khawhnak hnga ding caah na kong an hngaltu hmang in Bawipa nih bia mi pakhat hmang bia chim te lai i cu tikah cun midang nih nangmah hi thluachuak mi ti an in kawh caan phan ve te lai. Bawipa min thangṭhat ko seh. Nangmah chung in Pathian a ṭihmi tefa an chuak te lai. Zumhtlak tein Bawipa i tleh ko. A caan ah na nun nih a khatnak, nun kha na pal caan um lai. Cer kha na pal caan um ko lai. Thesaram ah rocar nun na phak caan um ko lai. Cu lio caan zong a Bawipa kha i tlaih ko. Fek ten a rian thiang kha i tlaih la ṭuan ko. Nomi anu na kha peng lo kha a donghnak ah cun Bawipa nih lawmhnak a ka pek Bawipa nih lawmhnak a ka pek thluachuak nu tiah mi nih an ka kawh lai ti kha chan tam tuk a liam cang na tein Nomi min cu Pathian bak nih Bible ah record a chiah ko